nitiere obwanga ma udi lieta mosenindo ne nitie chieng' onogo lam nyasaye ka injili ochomo piny seme dalago bura ma jakowe to wang' owuoyo matek kakono yugi jakamenya injili mochomo piny seme iloke lewni to ng'e ni daudi kod saulo kod, kod, kod jonathan be noloko kanda in ing'e ni samoro iwuondo jal ma utiyogo tich nyasayeno samoro iwuondo awuonda ok en osiepni mar chuny nikech nitie osiep mar chuny ma ng'ato ok wuond ng'ato to daudi wang'o paro jonathan kobedo e kome mar ruoth ka pi wang'e chwero kona adwa timo ng'wono ne nyathi saulo kakis Ee, ka nitie ng'ama nodong' e dhood Saulo ka Kis, kele uru. To ae Siba wacho ni yes, ng'ato nodong' ka Saulo miluongo ni Misiboset, en e piny Lodiba od Makir wuod Amiel. Bas, Daudi okoni ni oh, kare ka to orang'ol. Gimomiyo Siba ne wacho ni orang'ol, Yesu paki. Amina. Kanyo ka yude fwenyruok moro matin, gimomiyo Siba ne wacho ni orang'ol. Rang'ol ng'ama useless. Ke samoro Siba ne nigi joge moko mane osomo koro koni jale vacant modong' kani ok mi kata nyathina manyo otimo klas apar gariyo ng'ani chak diri machara ng'ol to wendena mane kama nyo osomo kagi ok ema mondo omi omi thuolo makani machara ng'ol daudi ok ok ong'iyo ng'ol mare haleluya Amina. daudi ok ong'iyo ng'ol mare Mm. Siba to oneno nikech Siba mane chiegni gi Daudi to en be mane ochiegni gi Saulo Kakis. Okone Siba mata ruodhu manyotho ewi got ka lwenyore oromo. Be nitie ng'ama nodong' e dalani? Nie nitie wuod joka Jonathan moro to en e piny e piny Lodeba, aparo e piny Lodeba no ne bor. ok ne en ka machiegni haleluya Amina. oting' bado ne yesu Amen, amen. janasaraya ok ne en ka machiegni ne en ka mabor to ooro askeche ni mondo odhi oom misiboset iwate ing'eni aparo ni misiboset nobet nobete nobetie dho kendo oruwo nyuka mara bagi maonge sukari. Misiboset chamo turungi kod alot mar ang'ina ming'iewo siling' piero adek. Keche gino noserumo, kwara nosetho, ogura be nosetho, mino be nosetho. aonge kod geno mon moko mang'eny ne minegi otho to wuonegi otho to nyithindegi otho to isando gi kuonde mane gidhi gitee kendo inyalo winjo ka dhako moro iwachone ni to in idang' iwacho ang'o ng'ama kicha kichani ng'ama konyo mana kore eh nodhi tedo to adier kok ong'iyo dalagi to oyudo ka geno onge koro inyalo yudo weche moko midirone ok in inyalo namor ka meru nitie to wuoru nitie pod inyalo desi nyakwan mama minwa Nyango ma mama ma nyaseme aheri ma aheri hera ma ruo owuondi go kamano pod chunyi mbesre kon piny dhi maber Misiboset ne onge ng'ama nyalo dese odak od makir wuod amiel to kuno aparo ni gima nonyalo tiyo en mana wuoche wuoche be samoro ne ok otimo samoro obet en ng'ama ng'ama rang'ol ng'ama obet piny ma kama ne obete mopiele to ng'ama nyalo dhako be apani noongego To ng'uono biro, ng'uono luwo wang'eyo. Kara ng'uono nitie. Nyasaye kano ng'e ji. Muma mar Saburi wacho ni ng'eya kar nindona gi kama ninde gi kama dake. Ruth kano ng'e ji. Daudi wacho ni koro dhuome to wang' wang' wang' askeche odonjo e piny e piny Lodiba duong' odog ne Bwana. Amina. Eh, gidonjo e piny Lodiba to giyudo giyudo giyudo ka giyudo ka Misiboset Misiboset oting'o wiye to paro koni bas. Koro maka sani. Hallelujah. Amina. Oting'o wiye to neno askeche mag Daudi koni bas. Adhi chulo remo mar Saulo makwara. Daudi ose osemanya monwang'a kuma nyaponi. Jolweny atho. To koni come on kuja hapa haraka. Nini askari ng'ama kama kitomaki gi okundigi koni miwinj ka miwinj ka miwinj ka luksini chot. to koro kaka Mishiboseth ng'ama rang'ol long long ne be ojony long ne ojony nikech obed piny sahidi wang' oting'e kama to koro jowadwa kik unega okoni ruoth dwari to paro lweny mane ni kind Saulo ma wuon-gi gi Jonathan gi, gi, gi, gi Daudi Okona adhi chulo remo maka Saulo Kakis. Adhi chulo remo mar jo Kakis. An ema dong' adhi chulo remo. Ang'eyo sigu mene ni kindi Daudi. Ang'eyo sigu mene ni kindi Daudi kod okwara. Yaye jale ruoth onwang'a kuto. Para para president oluongi. Omera chieng'o nogo gikawo Mishiboseth. gidhi go omera giketo Mesibosheth e gari gari ringo matek malo yamo gari riembo machalo malo mar ji oguri nismi omera riembo gari buru dum bang' Mesibosheth Mesibosheth chunyi orumo okoni ei awuoro kar kare ng'wono kare ng'wono kare ng'wono ng'wono luwo bang' Mesibosheth apako yaso Amina. kare ng'wono kare ng'wono luwo bang' Mesibosheth Eh, eh. Mesibosheth koni bas adhi tho adhi tho. Ang'eyo kaka Daudi, ang'eyo Daudi, ang'eyo Daudi, Daudi galagala, Daudi ng'ama lich. Joab ang'eni ni kuno, Asahel ang'eni ni kuno, ji ni kuno, jotend lweny. Ya idhi nega malich kendo idhi chwada mana gi ligangla. Adhi tho kare ng'wono biro. Mama ng'wono nyalo biro ka ok ing'eyo. Ng'wono nyalo biro miponono ka. Hey, haleluya. Amina. Pok ilando wach moro ma ok ipar ni nyalo lande. Yaye ng'wono nyalo biro, dhako moro notedo kidi e piny Mombasa, ng'wono nodonjone. Kare ng'wono nyalo biro, gen kuom Yesu ja Nazareth, sik kuom Yesu, ng'wono nyalo biro. Misimo sepo paro ni samoro ne lamo Nyasaye, okoni ruoth ka inipari e dalawa, ma inipari e dalawa madoga ger kendo. Misiboset samoro ka nogo chonge piny to kod Nyasaye ing'e gima notimore dalawa ing'eyo gik mane wasigu timo e dalawa Jehova ing'eya kaka chala da kod machir ka kik iweya gi lweta nono samoro kochopo kinyi to wuoyo gi pi wang'e kowacho niya Nyasaye ing'eyo ing'eyo gik mane otimore dala Saulo ka Kis ing'eyo ni Saulo nobedo ruoth Jehova kare in ichak iduogi kendo kichak iwiro kendo napaki kendo napuoyi omera dala moro nitiere ma dichuo moro nodong' e kende kata ka en migogo nodong' e kende to wacho nokoni nyasaye ka in iparie dalawa kendo ka in iting' dalawa kendo mano wach mane otimore ne meya ka ne miyo dak ka ruoth to koni e ka lieti mag wuora odong' gunda nyithindo notho rumo to chieng' moro kwayo barupe kodok gedo kawuono nitie ng'uono moro awinjo ng'uono moro nyalo biro ni kamine ni beteno nitie ng'uono moro kata ni ineno ka in ng'at madoyo ni ji kata ni ineno ka jomoko kwani ka ng'ama useless kata ni ineno ka jomoko nini ka ng'ama ne ok odhi sikul kata ineno ka jomoko nini ka ng'ama ok ogero ode kata ineno ka jomoko nini ka ng'ama ne ok onyuolo nyithindo yaye ng'uono nyalo biro ka ok ing'eyo kata ineno ka ji ochayi kata ka in nyathi moro ji ochayi e dalau wach ka wach kabiro to in miketo kuomi ng'wono kawuono nyalo biro kawuono ng'wono moro nyalo biro kata ni idong' kendi ng'wono moro nyalo biro nyalo po ka ng'wono chopo kuomi in ma koro ibedo jatelo josef ka jakobo ne giuso gi jo-ismael modhi odak e od chi potifa ng'wono nobiro mopono noko ng'wono gole ng'wono nogolo josef e jela ka ok okawo apim chieng'o nogo wuok e jela korwako kaptula gakala mar jela tiende kawuono ng'wono ni pie Yes. Misiboset ringo gi gari. Apako jatelo malo. Amina. Eh, Misiboset ringo gi gari. Ya itia tim na nade gi ng'wono. Ng'ama dwaro ng'wono. Misiboset ringo gi gari kodonjo nyim Daudi kama. To okulore nyaka e loku kona buka buka ni tang' ma ng'ane dwara. To kod iwinjo Misiboset. Haleluya. Amina. Iwinjo Misiboset kawuono sani. Misiboset kawuono sani.

Okombe ma metho ema ibiro metho nikech Saulo wuoru, nikech Jonathan wuoru. Saulo kwaru to notimona malit, aweyo. Yaye kare ng'ato onego weye richo. Saulo to notimona malit mobaya gi tong' taweyo. To Jonathan to ne wawinjore gi e wach moro. Kawuono ibiro chieme e mesana. To lopeu mane okawo ka lweny nitie biro duogonu. Siba! iwuoyo kod simba nyapara maduong' koni lowo mane oma lop joka jese tetetetete lop joka skis tetetetetete oduogi ne, ne misibo set mondo cham omera lowo manyocho mayi gi jamwandu jamwandu mane omayi lowo modhi okawo akawa moloso title deed kikia kawuono ng'wono oduogogi haleluya Amina. omera lopu mane ikawo akawa mamon pura pura hawo yaye kiolelo lela kata ka mwandu ni moro nolal moro nomayi kakori riembi e tich ka koro ikone ka mondo toka inje mi ibi iwuok kata ka misara ok ochuli iwuok kata ka ok omi me pesa kawuono ng'wono moro oluwo wang'a yo idhi idhi go idhi idhi go pay ne idhi back pay kaka noriebi e tich higni apar mokalo yeso ka nyasaye biro chulo ng'wono hey, ng'wono ng'wono nyasaye jehova ng'wono ni ng'eny manade yesu ja nazareth okuye ruodh lela mano ng'ama ng'wono manade owenwa richowa ondike mo mar, mar saburi ni en mowenwa timbewa mamono to uchamo tuchewa duto pep kata ne wadwanyore gi remo ng'wono ng'wono ero biro kata ni iparo ni ok inyalore biro nyalore kawuono nikech nitie nyasaye osewuok mondo bi iri ee nyasaye to kowuok kadhi ka ng'ato ok openj dhako moro ok onadhi ka ng'ane aa ok onyal penjo obiro abira nikech ong'eyo ng'wono ero biro ne misiboset sama misiboset nowinjo wechego nokulore e nyim daudi mokoni e an an ane kare dachiem e mesa ruoth anana ni kare dang'achi adwa somo muma mogik wadwa lamo bwana yesu pake Amina. anana ni kare dabed dhano anana ni kare yesu ditim na ng'wono anana ma nyang'e na nyalo e anyang'e na nyalo kwayo mana ne ng'ato anang'e na nyalo kwiche ka chiemo anang'e malong'o ni samoro abiro mna wuotho e wili cheya anang'e ni onge gima biro nyalo anang'e ni kata ot ok anyal chulo e piny nairobi anang'e ni ok anyal chulo ot e piny mombasa naonge kod geno moro to jehova timona ng'wono sani muma wacho niya e muma mar isaya apar gachiel mondo walam bwana Kendo thuok moro nochuogore kuom yadh Kendo Jesse. thuok moro nochuogre kuom yadh joka Jesse. Kendo- Thuok. Ee. Haleluya. Amina. Mbado. Be ng'e mbado. Be ng'e thuok achuogra. Bad yath. Mbado kaka mag rabolo kama giluongo ni mbado. Iwinjo? Iluongo nang'o? Mbado. Sakas. Eh, mag ma, ma, moko mu- ma- mowuok tenge ka iluongo ni mbado thuok omera thuok moro nowuog e yadh joka jese thuok moro nowuog e od e dala joka ng'ato awinjo ka chunya gombo lemo thuok moro nowuogi thuok moro nowuogi kendo mbano moro nowuogi omera thuok moro nyalo wuok kikia mbano moro nyalo wuok nyathi moro manyien neno ka ioro ioro godhiambo ka koth chwe amang eh Amuka. Winj wach. Nyathi moro mane ineno ka ywa- ywago tom. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. E nyathi ma ywago tom e sikul miwacho ni mata fuwo. Eh, kare Jehova ok nene kaka ineneno. Thuok moro nyalo wuok. Dhako moro manie rego ni ji e kor gweng'. Manie doyo ni ji thuok. Mano thuok. eh dichuo moro ma kane odhi odhi ojuogo ndalo moro naneno ka pod watindo to mon moko ne juogo e, e, e pong' pong' moro nene gweng'wa kane kadhiambo jo luonge ni tombuya yudo ka dhako moro obet kamagi obet kamagi gorogoro gigorogoro to odhiro ni kamano tiketo ne mogo koro kodhi ocham gi nyikwaye thuoki nyalo wuok ipoko ipoka mogo no odhi ochamo gi nyikwaye ma thuok owuok thuok owuok ma koro gin ema ichak idogi kwagi kendo yaye thuok nyalo wuok anto an an ng'a yes opake Amina. an an ng'a madina Yes. yal injili Eh. an an ng'a jogi ok winja anto an ng'a Mm. donge na dong ne kwath e thurwa o dungo dog ne yesu ja nazareth Amina. anto an ng'a Winjuru an an Nyasaye. ng'a ng'ama dine ng'eya anto an ng'a Ato an ng'a donge nadong' ne kwath gi doyo e kor gweng'. Amiyo nyingi duong'. Thuok, so amine wadwa lamo Nyasaye. Kendo mbadu moa e tiende nonyag olembe. Kendo mbadu moa e tiende nonyag olemo. Yes. Mi chuny Jehova nobed kuome. Kae to chuny Jehova nobed kuome. Chuny makelo rieko. Chuny makelo rieko. Gi lony. Chuny ma kelo lony. Chuny ma ng'ado ni ji rieko. Chuny ma ng'ado ni ji rieko. Mamiyo ji teko. Mamiyo ji teko. Chuny ma miyo ji puonjruok kod luoro Jehova. Ei, wawa gi kanyo iwacho maber manadi, somo gi rieko gi roho manadi, roho pong'i mathoth, aneno mach e chuny wiyi tir. Ei, chuny ma kelo rieko. Duong' odog ne Yesu ja Nazareth. Amina. Mani luongo gu Yesu ja Nazareth, okuya ruodh lela. Thoni ja Galili nowuok e dhoot mocha, dhood dhoot mocha, dhood joka Juda. Dhood joka Juda wawuoyo kuom nyakwa Ruth ma nyar Moab. Dhako ma ne ji ochayo moa ma piny Moab. Ei, dhako moro ma ji ochayo ma onge kod rieko thuok moro wuok. Ng'wono biro. Ng'wono aneno ka ng'wono biro. Ng'wono biro ni jal man ma ji osechayo. Nyathi moro mochaye e ot. Mikone ma to useless. Samoro ndulu mego e piny. Nyalo po kimiyo nyathino mi idho mtoka ka kod idho ndege kidhi e piny Amerka. Eh, thuok moro nyalo wuok e od ot moro thuok moro nyalo wuok e dala moro ma nyocha odong' chien ma ji wacho malong'o ni dala joka ng'ane ok noting' wiye Yul en Nyasaye. gima osewacho malong'o ni onge gima onyalo timo Eka en nyalo mano winjo baba. kata ka samoro ipogo gik moko e kor gweng' gikone ka ng'ane tang'o ma nitie nyathi bende ok onyuolie Eh. to kichak ing'iyo to iyudo ni nonyuol nyathi moro achiel marang'ol machalo misiboset kawuono ng'wono biro Oh, dhako moro ma bende olewo ma onge kod nyathi ma en tich ne en tich mar tiyo ne mon moko e kor gweng' kawuono awinjo ka ng'wono mar nyasaye nitie oluwo wang'a yo ng'wono biro nodonjo ka misibose o ng'wono nitie awinjo ng'wono mar yesu ja nasaret okweya ruodh lela ng'ama nyalo paro dhako moro duong' odog ne yesu ja Amina. o ng'wono nyalo biro Iwinjo ni Nyasaye. Mondo ni japuonj, Alame Mondo. to gigi bala. winjo ni nyakwar Jesse. ng'wono Erokamano. Apenjo gi duong' Ng'wono. Ng'wono. Ng'wono mar Jehova. Nyathi moro ma nyocha odong' chien. Ji kalo penje ni minyi nigi second last. Kodhi e sikul odwoko lwete ka ng'eyo koni ato gima samo onge. Wow! Second last. Second last. Kotimo klas aboro oyudo apar gochiko. Ei, nyathina yaye, ichudo chunya. Kare ng'wono nitie. Eh, ng'wono kare nitie. Apako Yesu. Amina. Ng'wono kare nitie. Dhood joka Juda. Dhood joka Juda ne en dhood chode. Erokamano Dhood ma onge gima inyalo ne. iwinjori Nyasaye. Chieng' mane Yesu wuok e dhood joka Juda. Ji penjo ni kata ng'ama diwuoge. Gipenjo kata ang'o ma diwuok e Jerusalem ka? Ang'o ma nyalo wuok e Jerusalem? Chieng'ono gopenji kono kara ukwe awuok u Jerusalem. Simba ka Juda ukwe ya udi la tila yaye. Luongo Yesu achiel mar wuonego. Yesu ok en achiel mar apar. Eh. Yesu en achiel ma midan ma. Ng'wono nobiro e dhood joka Juda sani koro kiduogo nyakwar joka Jesse. Tiluongo koth joka Juda, koth joka Ruth manyar Moab, koth Ruth, mano koth joka Boaz. Yesu Janasareth kare ng'wono nyalo biro kare winjo nyathi koro bed abeda motegno ng'wono nitie ng'wono nyalo biro kata nye ywa botam kata ne ok iwinj kwano kata ne ok iwinj kisongo ng'wono nyalo biro ng'wono kata onge pesa minyalo chulo go ot kama idakie ng'wono nyalo biro kapok ochopo odhiambo nitie gima roho lando ni malaika mag polo osechokore aleluya ng'wono nyalo biro e kenya mipoke lando ni korona koro rumo e kenya wa celebrate the victory wako ni bas waseneno loch mar yesu janazareth yaye kare wuono nitie kawuono ibiro lamo nyasaye kare nyasaye nyalo kelo gima onge bedo ma nitie neno nitiere ng'wono batimeo nobete bath yo alikaa kando ya njia aliposikia yesu ndio huyo anapita alipasa sauti yake e mwana wa jehova uniremu wow!

Apaki. Ng'ama nong'e ni dabedo dhano joka mama. Erokamano. Aparo wach moro e chunya kama chung' ka yalo ni ruoth in mitimona. Ruoth in mitimona adwa lamo Nyasaye. Eh adwa lamo Nyasaye jolweny. Ng'ato ka ng'ato be biro lamo Nyasaye kama owinja. Tuk yath moro to biro wuok. Kata ineno jo chai. Kata ineno ineno kionge nyinge dalau. Kata jochiende mag chodo osegore kuomi. kata jochiende mag fuwo osegore kuomi yesu nigi ng'wono ating'o bada nyimi osiepna erokamano kuom gik mitimo madongo erokamano kuom nyalo ni koda tekoni mang'ongo japuonj ata ne an e ng'a an odongo naikora ne kwayo ne ji japuonj naikora ne kwan naikora ne kwan naikora ni doyi kor gweng' otongo kibarua ojabu ni mako bada mako bada kakuru yesu ni mako bada jopuonjni ni ok ibiro ni koro aonge ni timo nang'wono an mana achalo misibo sepe dala joka uch itimo nang'wono kija udi erokamano kuom chako duogo nyadichiel mondo chaka ne ng'wono mari Eh, ng'wono mari uru ma jakubuta itimne ng'wono itimne ng'wono kama enitie itimne kend ma wudu dwaro ng'wono nyasaye malich ma ok lokre Eh, kend ni mako bade Owadwa ema udi dimo ni mako bade ka ji dhi sikul. Nyasaye ma gogo maduong' malise maka ba. Itimie ng'wono ok awuondo. Baba itimie ng'wono wuora. Itimna ng'wono osiepna. Aketora lweti okeja udi. Atego erokamano. Imulo dalo chola ma udi rabote. e piny sem e piny kowe kocha nyasaye matimo ng'wono agoni erokamano jang'wono erokamano nyasaye ma jang'wono achoko nyikwa mama gi akete e lweti achoko joyis ma nyakwar mama akete e lweti achoko adori ma nyar mago ya akete e lweti odhiambo wuda gora akete e lweti aketo yugi jakameja e lweti vin ma wudrarieda akete e lweti nyithindagi nyasaye be nade ochieng' ma wudo kalo ma nyakwaro yieche Eh, od jeni ka e dala langani nyasaye ma jamwomo matek noneni ibiro neni kichak iwiro yesu jang'wono yesu jang'wono Ai, yesu jang'wono imuru dan ma nyakwaro lieta imuru dan ma nyakwaro lieta dan no ochung' gi jo-injili nyasaye mangongo maduong' dano mawudi kochia ipare okongo mawudi lieta okongo majakochia aketogi e lweti koro sani nyasaye naneni dalo chieng' kotieno nibiro dalo chieng' kotieno ka weche tek chunya opaki e piny siruti naneni Hey, jehova yo imula wino mawudi were manyakwaro yamo jen manyarudhiambo manyar kabar mon ma nyosedhi nyime jili ka koro ijilo kwamo yawa kora godiero kamano nyasaye parie piny kenya piny thurwa ikelie ng'wono kende baba watimo makosa watimo makosa ija ng'wono ing'wono ne kenya kawuono ni tinde ne sani agodi yiero kamano gokinyi nyasaye nyingi mondo yud duong nyingi mondo yud duong e nyingi yesu kristo ma ruoth amen glory to god